dhimma gartee warra hidhamtootatii fi nama hidhaa jiruu kana keessatti akka wanni itti ilaalan akka gartee waan bu'aa hin qabne ka achitti gatamee dagatamee dhiifamuu qabuutitti sammuun nama kennaa baay'een yeroo baay'ee akkasitti ilaalti. Haa ta'u malee dhugaa yoo dubbanne karuma karuma hundaanu karaa gartee amantaatiin tahe karaa gartee fooyyahuu namummaatiif duniyaatiin tahe namni fooyya'e namni addunyaa tanarratti fooyya'e ka at argatte marrinu ka ati dhageette marrinu ka beeka'a marrinu taariika addunyaa guutuu keessatti karaa kanarra bahee kan dabrin hin jiru. Bal warri gartee eh, islaamaa warri muslimtootaa gugurdaan maqaa mana hidhaa kana waan itti baasan madrasatu Yuusuf jedhanii itti baasan alayhi salaam. Isatu keessatti barsiise, isatu tawxiida barsiise, isatu keessaa sadarkaa gartee bulchiinsallee gahe. Taariika isaanii keessatti madrasatu Yuusuf jedhaniini haqiiqatan yoo dhugaa rabbii dubbanne jechuudha. Namoonni hedduun waan hunda, waan hamtuu, waan babbadduu dalagan irraa harmatti fooyyawanii, ka addiction agartee suusii dhugaatii qabu dhugaatii irraa fooyya'ee, ka suusii gartee haraama hedduu adda addaa dalagu irraa fooyyahee, dalagaan biraa waan hin jirreef namni masjidatti dacha'ee, masjida kana keessatti jum'aa yookaan jum'aa osoo hin taane zuhrii yoo salaattee laalte nama kumaaf wayi keessa salaata zuhrii qofa. masjida biraa keessatti namni zuhriif asir akkasitti dhufuu akka hin dandeenye nutis hin beekna alatti namoonni ala jiru hin beeka. Qaraatiin masjida kana keessatti sa'a 24 rabbi dhugumaan bakki itti gabbaramaa jiru as jechuu dandeetta jechuudha. Sababaan isaa maali? Waqtii duraan duniyaa jala fiigu san maraayyuu gatee dogoggora isaallee argee irraa deebi'ee kan dogoggorin ka rabbiin ammootinuu akkanumaan zulmiidhaan ummanni gartee irratti walii galee as fidalleen Zulmii san irraa gartee yoo gartee zambii tana keessa hin jirre illee zambii biraa dalaguun oolu rabbii kiyyatti jedhee tawbaa ofii deebi'ee masjida kana keessatti haqaan rabbiin keenya gabbaramaa jira obboleewwan islaamaa wanni isin himaa jiru. Kanaafuu bakki gartee barat- barumsi irraa burqu maddi burqaan ilmii taariikuma addunyaa keessattuu akka imaam ibnu taymiyaa rahimahullah waggaa kudha saddeet madrasaan isaa ilmiin isaa hidhaa keessaa burqaa turte akkasuma ibnu alqayyim aljawzi rahimahullahu rahmatan waasi'a waggaa kudha jaha hidhaa turuu isaanitiin imaam ibnu taymiyaan ichuma keessattuu du'uu isaanitiin waan beekamuuf bakka ilmiiti manni hidhaa

shar'ii kitaaba tafsiiraa kutuba tafsiiraa keessatti warra mana hidhaa keessa jiru ka fedhinnaa ofii takka guuttachuu hin dandeenye ka dallaa kanaan alatti bahuu hin dandeenye warra gartee guyyarraa waggarraa waggatti si'a tokko foon dhandhamuu hin dandeenye warra hiyyummaan dhugumaan harkaa qabdu kana warra nyaachisu jedhee rabbiin kenna dubbatee jira akkasuma rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fukkul aanii

nama isaanii yoo hidhame hidhaa baasuudha. Irratti tumsanii nama isaanii ka hidhame maraayyuu hin baasan. Shari'aa biraatitti hin dalagan ammoo shari'aa itti gartee hidhamaa kana qarqaaruu irratti bituu irratti asiira kana gartee bira dhaabatu irratti hin dalagan itti dalagan shari'aa ta'uuraati. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala sanitti dalagdanii ta biraa maa dhiiftan jechuuf jara koomate waan taheef nuti ammoo zamana keenya kanatti takkatti ma Yahudan itti dalagde sanuu dhiisaa jirra bada jaran. Dubbiin nama saalfachiifti. Ummata Islaamaa ka as keessa jiru 2400 fi 2500 nama ga'u kana keessa harki 90 yoo xiqqaate 90% ummata Islaamaa ka gartee Islaamummaa qabu ummata salaata isaa shanan salaatu ta'uu isin yaadachiisuu barbaada. Ee zambiin akkuma sheekni keenya jedhan nama kamirraayyuun argamti. Haa ta'u malee ammootinuu wanni kullu ibnu aadama khaxaa'un wa khayrul khaxaa'iina attawwaabuuna jedha rasuulli keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi namni fooyyahee bahaa jira jijjiiramee bahaa jira hoggansa tas keessaa bahaa jira bulcha tas keessaa bahaa jira sheeka tas keessaa bahaa jira aalima tas keessaa bahaa jira jaarsa maanguddoo ta'ee sammuu isaa ta durriyyummaaf dhakarraan isa utaalchiftu taan gad deebifatee jaarsa ta'ee biyya faayyee dhuufas keessaa ba'utti jira waan taheef bakka kanarratti amantoonni biraa chaaleenji godhanii

sababa gartee foon nyaatutiif callaa yookaan ammootinuu sababa gartee saabunaa argatuutiif callaa islaamummaa gadhiisu kana inni illee yoo gartee murtaddii ta'uudhaan kufriidhaan itti ka gaafatamu taate ummanni islaamaa ka hawaasaa ka naannoo kana jiru ka ummata kanaan dhiiga walitti qabu amantaa walitti qabdan irraa gaafatamtan ummata kanaa gaafa gabroonni tiyya achitti na nyaachisaa jette akka rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi guyyaa qiyaamaa mu'minni yoo isa bira dhufe rasuulliin gaafata rabbiin kennan gaafata jedhe rasuulli salawaatu rabbi wasalaamu alayhi aboo beela'ee na nyaachisuu diddee maal rakkoon kan kee jedhee gaafata jedhe rabbi yaa rabbi kayfa aximuka wanta rabbul caalamiin ati rabbi caalama torbanii taatee addunyaa tana guutuu bulchaan si ta'e akkami si nyaachisa jennaan gabroota tiyya ta achi jirtu ta beelan si gaafataa turte ta saabunaa dhabdee si gaafataa turte dhoowwattee hin jirtu amaa alimta

waggaa hedduu fi yeroo hedduuf illee dhabnee isii islaamni eessa jiru illee jennu dhiifama nu gaafatanii har'a arma jiraachuu isaaniitiif jazaahumullahu khayran jennaan jalqabatti rabbi isaanirraa haa jaalatu. In beekna yeroon warra akkanaa kanaa miti namummaan xiqqaan biizinasmaaniin irra laafaa arma keessaa abboo nu bira koottu jenneeni waggaa guutuu kadhannillee man jiru ka dhufuu dadhabe. Nama jiraa bar. Hin jiraami. Namoonni kun sa'aatii isaaniitiif waqtii isaanii hagana ga'u nuu kennanii nu hubachuu isaaniitiif Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala darajaa isaanii ammallee ol haa fuudhu. Iimaanan Rabbi duniyaa tanarraa boqannaa isaanii haa kennu. In yaadattan natti fakkaata gaafa tafsiira dheengadda armatti kattamnee guyyaa xumuraa tafsiira kattamnee Masjida kana ijaaruu jalqabnu du'aa'ii waan goonee yaadattan natti fakkaata. Wanni amma sheekni dubbatan sun hundinuu waan asitti dubbatamee dabree isinitti himamee dabree dhara moo dhugaa? Rabbiin keenna masjida kana nu ijaaraamee isin dura waan qabdan baasaa nu waan qabnu haa baafnu jennee wayita baafnu

Sirrii akka hin taane waan sirrii hin taane ka isaan dalagan itti himaa jechuun dhugaadha haqiiqaadha fursaa da'awaa arma keessatti nu qabnu namni biraan qabu. Fursaa barumsaa ka carraa barumsaa ka nu qabnu namni biraan qabu kana guyyaa mara irra deebinee jirra. Akkasuma ammoo namoonni itti fayyadaman illee jiru. Namoonni yeroo isaanii waan biraatitti halaakaa jiran illee hin jiru wasatandamuuna qabla yawmi alqiyaama fi dunya. Waan ani isinitti himuu fedhu duniyaa irratti gaabbitan wallaahi. Warri yeroo keessan muuziqaa fi qumaarii fi waan biraati irratti harma keessatti fixxan. Duniyaa irratti gaabbuu teettanii isiniin jedhan wanni ergaa isinii dabarsan gabaabinnumatti sani. Gabaabinnatti koottaa diinaa rabbii baradhaa nu marrinuu ilaa akhiraa godaanaa jirra. Osoo hin godaanne dura waa baradhaa isiniin jechuu ergaa isinii dabarsanii. Namummaan gartee sammuu isaa keessatti gorsa ummata kanaa fudhatee ulamaa akanaa fudhatee ka duraan itti hiyyaa jirrullee fudhatee Qalbii isaatiin guyyaa har'aa kanarraa an sammuu tiyyaaf adeemsa kiyya ka duraan qumaarii fi caatii fi waan adda addaa ta inuuyyuu inuu hin argamne giddiin barbaadu irratti fixu san baruumsa diinii islaamatiif sammuu kiyya jijjiiru irratti fixa jedhu sammuu teessan keessa in jira natti fakkaata namni baay'een hin jiru Eh, insha allahu ta'ala kanaafuu gabaabinnatti obboleewwan teenna waan hedduu waan rakkoo jiru itti mannee jirra afaalleen akkuma jiru sanitti tahee isaan illee nu waliin salaatanii argaa jiranii wallaahi arma dura isinitti himee jira manni kun yuunivarsiitiidha malee kolleejiidha malee mana hidhaati miti nuuf akkasii miti jennee isinitti himaa turre akkanuma kanaa mijaran nu barataa jirra barsiisaa jirra ilmii ana sitti dabaladhe osoo isinitti hime waggaa digdamatti namni alatti hin baratu Arma dura ulamaa'ii Islaamaa hedduutu jira. Biyyoota alaallee kunoo biyya Saa'udiillee keessa akka Muhammad Suleymaan Al-Ilwaanii rahimahullahu rahmatan waasi'a hafidhahullahu hin jirani hidhaa keessa jirani. Sahiha Bukhaariitiif sahiha Muslim si'a kudha shan hifzii irra deebi'an jedhan mana hidhaa keessatti waggaa digdami shanitti murtaa'ee jira. Haafizni diinaa hundinuu mana hidhaatii yaa'a. Mal taariikha addunyaa keessatti bulchiinsi addunyaa bulchulleen marrinuu mana hidhaati irraa baha. Ka mana hidhaan seeniin hin jiru. Yaani wanni kun akka gartee saayikoloojikaalii hattuu qofati itti dhamaa akka gartee sammuun isin hidhamtee namni yoo harmatti ol seene maata ammallee yoo harmaa ba'ellee maata. Sammuun akkas jettu sun sammuun sun isin keessaa ba'uu qabdu. That is wrong. Namni asii bahu bulchaa biyyattiiti bi'idhinillahi ta'ala. Namni asii bahu aalima ummata islaamaa dogoggora isaan qaban hunda deemee sirreessu bi'idhinillahi ta'ala. Ka hattuu ta'ee arma seenetu kun waan nu qabatamaan arginee jiru. Hattuu ta'ee as seenee olamaa ta'ee ka bahe shiftaa ta'ee baddatti gartee horii makiinaa karatti dhaabee saamaa ture aalima ta'ee kasii bahe ijatee nan hin argine jedhanu. Maqaa dha'uu nu barbaachisa? Hin barbaachisu. Kana waan taateef ilmi namaa dogoggora hin dalagaa. Dogoggorri kun lubnu aadama khaxaa'un ka yaa'u kun marri nu waa qaba. Isaaf rabbi isaatti waliin beeka malee. Dogoggorri eeybiidha miti, qaanya miti dogoggorri. Dogoggora irraa deebi'uu dhabanii an dogoggora kiyya ittiin qabrii gala jechuun ammoo maaltu qaanya? Waan santu qaanya. Kanaafuu dogoggora irraa haa fooyyofnu. Namni dogoggoree dhufe dogoggora saalfatuu miti. Attaa'ibu mina zambi kaman laa zamba lahu aw kamaa qaala alayhi salaam. Namni tawbaa zambi irraa deebi'e asalanuu nama zambii qabuu miti. Kanaafuu sa'aatii illeen deemaa jirti. Jazaakumullahu khayran obboleewwan teenna hin galatoomfannallee daragaa teenna qarqaarsa argannee jirra madrasaan nu ijaaramaa jirti. Waan ijaaranii obboleewwan keenya itti baasanii nulleen duraanuu itti faajaa jirru kana itti baranna moo itti hin barannu walii galatti. Billaahi toofiq. Salaam.